Барча мактауларыбыз булса иде. Хакыйкатьтә Аллаһу Субхана ва Хак Тәгалә безләрне җирдән яратты һәм җиргә кайтарачак. Аңа гына гыйбадәт кылабыз, аны гына олуглыйбыз, аннан гына барча хаҗәтләребезне, кирәкләребезне сорыйбыз. Хак иллә иллә мәгәр Аллаһу Субхана ва Тәгалә үзенең бер бәндәсен шушы ислам юлына күндерсә, аны аннан һичкем чыгара алмаячак. Һәм инде шулай, әгәр дә Аллаһу Субхана ва Хак Тәгалә үзенең бер бәндәсен шушы хак юлыннан, ислам юлыннан тайпылдырса, аңа һич ярдәмче булмаячак. Һәм инде шәһадәт китереп әйтәбез, әшһәду алла илаһ иллаллаһ, Аллаһтан башка илаһ юк. Аллаһтан башка илаһ юк, илла мәгәр Аллаһу Субхана ва Хак Тәгалә безләрне үзенең Коръәне белән мушәррәф кылучы. Һәм инде үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи вәссәлам аша исламга китерүче, яхшылыкка өндәүче, яманлыктан тыючы бер һәм мәңгелек дибез. Вәшһәду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Хакыйкатьтә пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәссәлам Аллаһның кулы. Бәндәләрнең иң күркәме, иң олугы, иң гадиле. Һәм инде үзенә тапшырылган эшне җиренә җиткермичә дөнья йөзеннән китмәүче. Һәм инде иң мөһиме Аллаһ Тәгаләнең сүзе булган Коръәни Кәримне һәм инде үзенең сөннәтен безләргә мирас һәм әманәт итеп калдыручы Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә безләрнең йөрәкләребез түребездән чыккан салават шәрифәләр булса иде. Һәм инде шуның соңында шбу Олуг көндә, җомга көнендә илнә бары Аллаһының кушканын, Аллаһының фарызын үтим дип Аллаһының йортына килгән, шул җомга намазына килгән газиз кардәшләрем, сезләрне исламның күркәм сәламе белән сәламләп, Сәләмә галәйкүм ва рахматуллаһи ва баракатуһ дим. Аллаһының бөек сәламе, рәхмәте ва бәрәкәте барчаларыбызга булса иде. Барча якыннарыбызга, туганнарыбызга, балаларыбызга, хәләл нәфетләребезгә, һәмчә ислам әһеленә дә Аллаһу субхана ва хак тәгалә Исәнлек вә иминлекләр насыйп илә вәфәтләрдән вә бәладән имикә вә калган гомерләребезне дә шул хак юлында булып, ислам динендә булып, инде иң мөһиме Раббыңызы кушкан нур үтәп, тиганнардан тиелеп ирһәүче яшәүне барыбызга насыйплар да иләсә иде. Әле бүгенсе көндә шушы хак юлны таба алмыйча, инде шушы ислам юлын таба алмыйча йөргәннәргә дә Аллаһ Тәгалә һидаят биреп, инде шушында безнең араларыбызга, мәчетләребезгә китерсә иде. Бүген инде җәмәгать 1441 хиҗри ел Рабигуль ахир ае башланды, әлхәмдүлилләһ. Инде пәйгамбәребезнең туу белән инде мөбарәк булган Рабигуль әүвәл ае үтеп китте, әлхәмдүлилләһ. Әмма инде бу пәйгамбәребезне оныттык дигән сүз түгел. Пәйгамбәребез һәрвакытта да безнең арабызда. Э, без һәрвакыт аны истә тотабыз, һәрвакыт аның юлынан барырга тырышабыз, аның сөннәтенә ябышабыз, аның әхлагына ябышабыз. Ә инде бу э, ай безләргә бары тик бер бик зур форсатны гына биргән иде, тагын да пәйгамбәр саллаллаху алейһи якын булырга һәм аңа мәхәббәтебезне күрсәтергә. Әлхәмдүлилләһ. Рамазан ае ничек булган шикелле, шушы Рабигуль әвәй алында, әлхәмдулиллаһ, без сезнең белән матур итеп үткәрдек. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәләмгә якынайырга тырыштык. Яхшы гамәлләребездә, күркәм гамәлләребездә.

Тагын бер тапкыр кабатлый. Сез, диде Аллаһ Тәгалә, дөньяга чыгарылганнар, җибәрелгәннәр арасында иң хәерле өммәт булдыгыз. Чөнки диде Аллаһ Тәгалә шул өчен шуның белән шандыгыз. Һәм инде кешеләрне хәерле эшләргә өнди белеп өндәдегез. Һәм инде шулай ук кешеләрне әйе

Беренчесе шул булса, икенчесендә Аллаһ Тәгаләдән чын курку белән, хакыйкый курку белән куркасыз ди. Без беләбез җәмәгать. Аллаһ Тәгаләдән курку һәрбер хәерле эшнең башы шуннан башлана. Һәм инде Аллаһ Тәгаләнең тыйганнарыннан тыелу дагын шушы Аллаһ Тәгаләдән куркудан башлана. Әгәр дә инде кеше чын мәгънәсендә Аллаһ Тәгаләдән куркмый икән, әйе, ул кешедән теләсә нәрсә көтәргә була. Теләсә нинди җәбер золым көтәргә була. Һәм инде өченчедән әйтә, сез ди кешеләрне әйе түгел, мөселманнарны гына, кешеләрне ди Яхшылыкка чакырасыз, яманлыкка, яманлыктан тыясыз. Менә шундый сыйфатлар белән сыйфатлады Аллаһу Субхана ва Тәгалә менә шу аяти кәримәдә мөселманнарын җәмәгать. Иң хәерле өммәт булдыгыз, Аллаһка хакыйк ышану белән ышанасыз, кешеләрне яхшылыкка үндисез, яманлыктан тыя белеп тыясыз дип.

Раббың юлына Раббың юлына хикмәт белән һәм яхшы вәгазьләрең белән, нәсихәтең белән чакыр. Һәм алар белән иң яхшы рәвештә бәхәсләш ди. Аллаһ юлына җәмәгать, менә Аллаһның аяты иң күркәм сүзең белән, хикмәтең белән Яхшы сүзең белән, нәсыйхәтең белән чакыр. Кешеләр белән бәхәсләшкәндә дә, бәхәскә кергәндә дә иң күркәм мөхәлләмәдә бул. Иң күркәм сүз белән сөйләш диде. Бәхәсләш диде. Чөнки пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәссәлам бер кайчанда бер кеше каршында да тәкәбберләнмәде. Һәрбер кеше белән йомшак һәм матур итеп сөйләште, нәсыйхәт кылды. Әйе, үзен санамаганнарга да каты бәрелмәде, үзен тыңламаганнарга каты бәрелмәде. Һәм инде йомшаклык белән кешеләргә динебезне аңлатты, нәсыйхәтен бирде. Һәм инде пәйгамбәребез хакында да Аллаһ субхана ва тәгалә Коръәни Кәримдә болай дип әйтә: "Син диде Аллаһның рәхмәте белән өммәтеңгә йомшак булдың". Әгәр дә каты бәгырьле булган булсаң, дорфа булган булсаң, синең яныннан алар качып беткән булырлар иде. Әй, каты сөйләшкән кеше белән дорфа булган кеше янында бер кеше дә калмый, беләбез җәмәгать. Шулай иттереп, Аллаһу субхана тагала пәйгамбәребезгә әйтте, әгәр дә син шундый булган булсаң, дорфа булган булсаң, синең яныңа бер кеше дә килмәс иде. Килгән кешеләр дә синең яныңнан качып бетерләр иде. Һәм инде шуннан соң җәмәгать үзебезгә дә сорау бирәсе килә. Әйе, без нинди бүген? Әйе, без мөселманнар нинди? Кешеләр белән ничек? Кешеләр белән ничек? Дурфа һәм каты э, бәрелеп сөйләшәбезме? Кешеләр белән йомшак һәм хикмәт белән сөйләшәбезме? Сүзләребез, гамәлләребез, кыяфәтебез, киемнәребез нинди? Әйе, кешеләргә елмая беләбезме? Елмаеп сөйләшә алабызмы? Исламга күркәмлек белән чакыра алабыз? Бу, бу сорауларны дәвам итәргә булыр, җәмәгать. Бик күп итеп дәвам итәргә булыр иде. Әгәр дә инде әгәр дә киресенчә булса, безнең гамәлләребез дә, безнең инде гамәлләребезне күргәннән соң, эшләребезне күргәннән соң, әйе, сүзләребезне ишеткәннән соң, кыяфәтләребезне күргәннән соң, киемнәребезне күргәннән соң, кешеләр безнең яныбыздан китмәсләрме? Качмаслармы? Һәм инде кешеләрнең дә исламга килүләренә әле яңа гына килеп исламга бер аяк белән басканнарга исламнан яки мәчетләрдән кире җибәрмибезме? Һәм инде шуңа күрә дә әйтергә кирәктер, инде кайбер мөселманнар һәм кайбер төркемнәр әлбәттә инде Уйларга кирәк, сәбәпче түгел микән шушы кешеләрнең исламга килмәүләренә? Әй, аларның киртә булуларына сәбәпче түгел микән? Һәм инде әгәр дә бу шулай икән, Әлбәттә, без әйтә алмыйбыз, бу кешеләр, мондый кешеләр, әгәр дә сәбәпче булалар икән, алар хәерле өммәттән, пәйгамбәребез өммәтеннән дип әйтә алалар микән? Ә Европада шушы икенче, алдагы гасырның, егерменче гасырның башларында яшәргән дип әйтергә кирәк, бер кешедән сорыйлар. Ул Европада яшәгән була күп вакытлар һәм инде үзенең иленә кайтканнан соң моннан сорыйлар. Ничек анда Европадагы кешеләр, нәрсәләр эшлиләр, ислам турында нәрсә дип әйтәләр, исламга килергә алар әзерме? дип сорагач, нәрсә дип җавап бирде? Әйе, хакыйкатьтә алар исламга килергә әзер, әмма аларга бүген киртә булып тора без бүгенге яшәгән мөселманнар, дип әйтте. Бу алар инде яшәгәннән соң, күргәннән соң, чыннан да менә үзебезнең әдәп белән, әхлак белән, эшләребез, гамәлләребез белән әйе, башкаларның килүенә киртә дә булып торырга мөмкинбез. Һәм бу инде шушы христианнар арасында яшәгән кеше моны инде шушылай итеп тәфсирләде, шушылай бик матур гына итеп аңлатты. Әйе, без бүген киртә булып торабыз, бүгенге яшәгән мөселманнар Европаның бүгенге көндә Әйе, бу инде гасыр башында әйтелгән булса, узган гасырның башында да. Ул бүген дә шулай ук, ямәгать. Әйе, бүген күпме кешеләр җәмәгать ислам исеменнән җир йөзендә бозыклык кылып, әйе, кешеләргә золым кылып, террорчылык белән шөгыльләнәләр. Террористлар булып йөриләр. Аеннан соң шушы пычрак эшләрен ислам белән, мөселманлык белән бәйләргә тырышалар. Шуннан соң сорау туар, шушылармы соң инде ул Аллаһу субхана тагала әйткән хәерле өммәт пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм өммәтеннән булган кешеләр. Шулармы әйтик, шушы яхшылыкка өндәүчеләр, яманлыктан тыючылар. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә

Әти Аллаһ Тәгалә үтерүне хәрам иткән кешене хаксызга үтермә. Хаксызга үтермә дигән сүз ул син сугышта булмаган, сугыш халәтендә булмаган кеше турында сүз бара. Яки тыныч тормышта булган кешеләрне. Сугышта булган кеше, сугыш халәтендә булган кеше сиңа дошман булып каршы булган торган кешегә әлбәттә анда рөхсәт, анда сугышалар. Син аны үтермәсәң, ул сине үтерә. Бу сугыш халәте, әмма сугыш, сугышта булмаган кешеләрне, бернинди гаепләре булмаган кешеләрне, ирләрне, хатын-кызларны, балаларны, әбиләрне һәм башкаларны бу әлбәттә Аллаһ тирән тыюы җәмәгать. Әйе, кайбер кайберәүләр әйтик, мөселманнарны, кешеләрне үтерү өчен әйе, алар алар аларча фикерләмәгән өчен, әйе, алар белән килешмәгән өчен, әйе, күферлеккә чыгарып, аларның аларның каннары да, маллары да хәләл дип, әйе, фәтвәләр бирәләр. Әй, менә шушы хәләл дигән фәтбәләр биреп, золым һәм вәхшилек кылалар. Алла сакласын, җәмәгать. Әй, әйтәсе килә, кем аларга рөхсәт биргән шундый фәтбәләрне бирергә? Каян алганнар? Әй, ничек шуннан соң әйтергә була? Мин хәерле өммәттән, мин пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлламның өммәтеннән дип. Хаксызга кеше үтереп Хәрәм булган. Ничек аннан соң без Аллаһ Тәгаләне куркучы дип әйтергә була? Әлбәттә, алар адашкан, саташкан юлда, газиз кардәшләрем. Без аны беләбез. Аларда аларга әлбәттә җәһәннәмдән артык нәрсә булмастыр. Һәм инде күрәбез без сезнең белән дә соңгы елларда Террорчыларны тәннәренә, билләренә шартлаткычлар бәйләп, шәһит каешы дип, кешеләр җыелган урыннарга кереп, үзләрен һәм кешеләрне шартлаталар. Әй, бу бу эшләрне җәмәгать кем әйтә ала, бу хәерле эш дип. Бу хәерле өммәттән булган кешеләр моны эшли ала дип. Астагфируллах әйтеп булмый. Әй, үз үзеңә кул салуда, әгәр дә үзен шартлатты икән, ул бит инде үзенә үзе кул салган булган. Әй, аның турында да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва хәдисләре зур күп. Ә һәр вакытта да ул иң зур гөнаһларның берсе булды. Пәйгамбәрбез бу турыда әйтте, кем үз үзенә кем үз үзен таудан сикереп үтерде, таудан сикереп үтерде, аның аны җәһәннәм җәһәннәмдә өстән атачаклар һәм ул анда мәңге калачак. Менә үз-үзен үтерүчеләр турында җәмәгать. Кем үзен агу ишеп үтерсә, аны җәһәннәмдә агу ишертеп газаплаячаклар һәм улында мәңге калачак, диде. Кем үзен тимер белән кадап үтерсә, аның кулына шул тимерне тоттырып, мәңгегә җәһәннәмгә кертәчәкләр һәм ул тимер белән үзе-үзе газаплаячак. Һәм улында мәңгегә калачак. Әй, мондый кешеләргә дә әйтеп булмый, гәйс кардәшләрем, менә бу Аллаһ Тәгалә әйткән хәерле өммәт кешеләре дип. Әлбәттә, бик ерак. Әй, Аллаһ дине, Аллаһның дине безне кешеләрне Э, кешелекле булырга, тирәнгә карата мәрхәмәт кылырга чакыра. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм әйтә, бер хадисендә кемнең йөрәгенә Аллаһ кешеләргә карата мәрхәмәтлек салмаса, Кемдер йөрәгенә. Ул югалтуда һәм хәсрәттә булыр, ди. Ул зур югалтуда һәм хәсрәттә булыр, ди. Һәм инде югалту дигән сүзне галимнәребез әйтә, барлык хәерлектән һәм Аллаһының рәхмәтеннән мәхрүм калу турында. Әгәр дә Аллаһның рәхмәтеннән мәхрүм калды икән, ул вакыт ул кешедә нинди мәрхәмәтлек булсын, җәмәгать. Инде сөекле пигамбарыбыз күпчелек вакытта мөселман өммәте белән аралашкан һәм мөселманнар арасында булган кимчелекне төзәтүендә өстендә эшләсә дә, аның мөселман булмаган кешеләрнең хакларына кагылган әмерләре катгый көчәйтүләр дә бик күп. Әгәр мөселман башка дин кешесен яки бөтенләй дингә ышанмаучы белән имин тормыш итәргә килешкән икән, Бергә яшиләр икән, аңа килешүне бозу, аның малына, гомеренә, э, гомеренә зарар салу шәригатьтә әлбәттә катгый тыелган, моны беләсез. Э, бер төркем террорчылар әле күптән түгел генә Париж урамнарында Аллаһ Аллаһ әкбәр сүзләрен кычкырып, әйе кешеләрне атып йөрделәр. Аулап йөрделәр. Һәм инде шулай ук грузовикларга утырып, кешеләрне чебен сыткан шикелле сытып йөрделәр. Һәм инде шушыны шуннан соң ислам белән бәйләделәр. Мөселман дип, Аллаһу әкбәр дип кычкырып. Шуннан соң гайз кардәшләрем, ничек әйтергә мөмкин бу кешеләр хәерле өммәттән, бу кешеләр пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәтеннән дип. Валлаһи бу әлеге гулюф афәтенә бер мисал ек ди, чиктән ашуның бер мисалы җәмәгать. Шайтан вәсвәсәсе һәм әлбәттә зур адашу. Инде бүген көндә дөньяның кайсы почмагын алмыйк, Америка, Европа, әй, безнең илдә дә ничә милләт, ничә дин кешеләре әй, бер дәүләт эчендә үзара килешеп яшиләр. Кем генә хакы кимсетелсә дә, аның хакларын яклауны дәүләт үз өстенә ала. Дәүләттә яшибез. Кайсы гына мөселман шушы килешүне бозып, башка дин кешеләренең хакларына керә, кыямәт көнендә пәйгамбәребез аңа каршы чыгачак. Әгәр дә кеше хакына керсә. Һәм инде пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва бу турыда әйтте, Кем үзара килешү төзеп яшәгән кешегә золымлык кыла яки аның хакын кимсетә, яки аннан тиешеннән артыгын таләп итә, яки аның ризалыгыннан башка нәрсәсендер ала, кыямәттә мин аңа каршы дәлил китерүче булырмын. Әй, без бөтенебез дә Пәйгамбәр саллаллаху шәфәгатенә лаек булу өчен тырышабыз. Сорыйбыз шуны, дога кылабыз. Пәйгамбәребезнең сөннәтенә ябышабыз. Әй, Кыямәт көндә пәйгамбәребез шәфәгать кылсын, безне җәннәткә кертсен дибез. Ә әгәр дә менә без әйткәнчә булса, кемдер хакына керсәк, пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва безләргә дәлил китереп, безгә каршы чыгачак. Алла сакласын җәмәгать. Мондый кешенең нинди өмете бар? Әлбәттә, инде җәмәгать Пәйгамбәрбез вакытында да килешеп яшәгән халыкларның хакларын яклау дәүләт вазифасы иде, Пәйгамбәрбез заманында да. Һәм инде бу турыда да Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм әйтте, кем килешү төзеп, Аллаһның аның илчесенең саклау астында булган кешене үтерә, Ул җәннәтнең исен дә сизмәс диде. Ә җәннәтнең исе 70 еллык юл озынлыгында булыр. Исе килер ди. Хәтта исен дә сизмәс ди. Җәһәннәмнең иң төбендә булыр ди. Шуннан соң ничек итеп кеше хакына һәм үзең белән килешеп яшәгән кешеләргә кулны сузып була? Һәм шуннан соң мин менә шушы хәерле өммәттән, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм өммәтеннән дип әйтеп булырга мөмкин, җәмәгать. Әлбәттә, монда төп, төп сәбәпләр гыйлем э, булмада, наданлыкта, бер катлы гына гыйлем алуда, бер катлы. Алимнардан ерак тору. Әйе, менә бүгенге көндә Даиш дип аталган Иблис аскары ислам өммәтенең кайсы галимнәре кушылды, әйтегәле. Кем аларны яклап чыкты? Кайсы аларга алар белән килеште? Аңа кем нинди галим бәйгать бирде? Берсе дә юк. Әй, мөселман авылларын, әй, мөселман җинлекләрендә мөселманнарны тармар итәргә, аларга каршы чыккан мөселманнарны башларын кисәргә, ул киселгән башлары белән фотоларга төшеп, интернетка куярга аларга кем фәтва бирде?

Ә инде аларга каршы чыккан кешеләрне, ул галимнәрне, алар патша ялчылары, дәүләт ялчылары дигән хөкүмәт ялчылары дип аларны күферлеккә чыгардылар. Инде гайз кардәшләрем, аң булыйк. Инде әгәр дә нахакка э, бер сәбәпсез Аллаһның бер генә мәхлугына золымлык кылсак та, кыямәттә ул мәхлукның хуҗасы каршында җавап бирәсе булачак. Мәхлук дип әйтәләр бөтен җан иясенә шулай бит, хәтта тере булмаганга да. Чөнки Аллаһ Тәгалә яраткан, алар барысы да Аллаһның мәхлуклары. Инде хәдистә килгәнчә без беләбез, сезнең белән хәтта бер хатынның бер псине өенә бикләп ач тотып үтергәне өчен дә аңа нәрсә диде? Җәһәннәм. бер песи өчен һәм инде бер чыпчыкка зарар китергән өчен дә җавап бирәчәге турында хәдистә әйтелә. Чыпчыкка, кырмыскага, башкасына. Кая инде монда Аллаһ Тәгаләнең яраткан бәндәсенә? Шуңа күрә һәрберсендә җавап бирәсе бар җәмәгать. Шуңа күрә золымнан, явызлыктан ерак булыйк. Сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйе кешеләргә дә, хайваннарга да, үсемлекләргә дә рәхмәтле булды. Һәм инде Аллаһ субхана ва тәгалә дә аны Мама арсалнака илля рахматал лил аламин. Әйе, галәмнәргә рәхмәт итеп җибәрде. Рәхмәт булып китте. Кешеләр генә түгел, бөтен галәмгә җәмәгать. 18 мең галәмгә рәхмәт итеп җибәргән пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм. Әйе. Шуңа күрә дә инде без дә шушы Аллаһ Тәгалә Субхана Аллаһ Субхана Тәгалә әйткән шушы хәерле өммәттән булыйк. Хәерле өммәттән булыйк. Аллаһ Тәгаләдән куркучы, әйе, кешеләрне яхшылыкка өндәүче күркәм сүзләребез белән яманлыктан тыючы Һәм инде әлбәттә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәтеннән һәм инде аның шәфәгатенә Лаек булса иде һәрберебездә. Инша Аллаһ. Аллаһ Тәгалә рәхмәтендә булыгыз, Аллаһның бәрәкәтендә булыгыз. Аллаһ Тәгалә ил көннәребезгә иминлек, тынычлык, бәрәкәт китерсен. Һәм инде шушы Аллаһның хак юлыннан аерылмыйча, талпым, э, тайпылмыйча, Аллаһ Тәгаләгә сыенып, Әй Аллаһ Тәгаләдән сорап, шушы хак юлыннан барырга, Аллаһның җәннәтенә ирешә. Һәрберебезгә насыйп булсын җәмәгать.